Nirringrazzja minn qalbi lil kull wieħed u waħda minnkom. Kejn, insellimlek. Insellimlek, Alfred, Marisa, u l-wara nofsinhar it-tajjeb lit-telespettaturi kollha. Kejn ġejn ġej mill-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli u fil-fatt wieħed mis-servizzi li intom toffru bħala Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli hija l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777, 1777. Tista' tgħidilna meta tnediet din il-linja nazzjonali u x'inhu l-iskop tagħha u forsi anki tgħidli jekk hux qed isir użu minnha għax jiena wkoll ngħidilhom iċemplu fil-fatt nistgħu ntellgħu anki din il-linja għal 1777 fejn hemmhekk iċemplu nies li għandhom problema tal-logħob. Il-vizzju tal-logħob. ikisser lill-persuna u lill-familja u lil ta' madwaru. Din hija l-linja 1777. Meta twaqqfet x'kien l-iskop tagħha? Hekk hu, Alfred, il-linja ta' għajnuna nazzjonali hi ddedikata solennement għall-persuni li qegħdin ibatu mill-problema tal-vizzju tal-logħob. Tnediet lura f'Settembru 2015. mill-Chairman ta' dak iż-żmien l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Silvio Schembri, insellimlu minn hawn u nirringrazzjah kemm għax-xogħol li għamel u kemm għax-xogħol li għadu jwettaq għall-ġid ta' pajjiżna. Iva, il-call centre 1777 l-iskop tiegħu x'inhu? Li persuna li tkun qiegħda tbati mill-vizzju tal-logħob, imma mhux biss, anke dawk li li jkunu qegħdin jgħixu madwar dawn il-persuni vvizzjati jagħtu telefonata fuq il-helpline tagħna. Huwa servizz anonimu free of charge, fejn hemmhekk se jitkellmu ma' staff imħarreġ sena sħiħa. Dan huwa servizz li tajjeb li ngħid ftaħnieh 24 siegħa kuljum. Issa anke bil-lejl, pereżempju. Ekku, ekku, ekku. Fejn inħeġġeġ Dejjem inħeġġeġ lill-persuni hemm barra li jħossuhom li għaddejjin minn din minn din il-problema karba siekta ngħidilha jiena fis-soċjetà tagħna, l-għajnuna qiegħda hemmhekk. U l-għajnuna aħna lesti li noffruha. Noffruha permezz ta' dan il-helpline, nisimgħu l-istejjer tagħkom, nirreferukom għal aġenziji terzi, aħna m'aħniex waħidna. Fl-għajnuna li nagħtu lil dawn il-persuni hemm aġenziji terzi bħal m'huma il-Gamblers Anonymous immexxijin mill-Caritas, l-FSWS immexxija mis-Setqa, Richmond Foundation fost aġenziji terzi. Importanti dejjem insemmiha li nirrikonoxxihom lil dawn l-aġenziji u nkomplu naħdmu id f'id vis-à-vis dawn il-persuni li jkunu qegħdin ibatu bil-karba siekta tagħhom. Jużawha? Iva, iva. U meta jċemplu, ovvjament mhux se nsemmu ismijiet, imma meta jċemplu n-nies, min iċempel min għandu vizzju tal-logħob, persuna li huma jew jiġu li jċemplu pereżempju n-nisa tagħhom jew il-ġenituri tagħhom jgħidulek isma' t-tifel għandu problema ta' logħob kif nista' nagħmel? X'tip ta' telefonati ikollkom. L-aktar li iċemplunna mill-2015 'l hawn kienu persuni femminili, nisa, u mhux l-ivvizzjati stess imma maġġoranza ta' persuni li jkunu tal-madwar, bħal qraba, bħal ħbieb, biex jirrapurtaw li l-persuna viċin qalbhom għaddejja mill-vizzju tal-logħob u x'tista' tagħmel għax Alfred mhux għajnuna biss nistgħu nagħtu lil dawk li għaddejjin mill-vizzju imma rridu nirrikonoxxu li l-persuni tal-madwar ikollhom ukoll bżonn l-għajnuna, ukoll ikunu għaddejjin mir-realtà diffiċli tagħhom. Id-diffikultà li nara jiena pereżempju jekk wieħed ikun għandu l-vizzju tal-alkoħol, Inti ħa tinduna x'ħa jiġi d-dar, xurban, illum, għada, pitgħada. Mentri l-vizzju tal-logħob jista' jkun moħbi. Jiġifieri jekk inti qabel ma tispiċċa r-riżorsi kollha tal-ktieb tal-bank tiegħek, tibda tissellef mingħand ħaddieħor jiġu nies iħabbtulek id-dar. Forsi l-qraba ma jkunux konxji li l-problema eskalat sa dak il-punt. Issa min-naħa tagħkom jew inkella jekk hawn xi aġenzija tista' tieħu passi, pereżempju aħna nafu li biex inti tkun tidħol f'casinò tilgħab, irid ikollok membership. Issa. Jistgħu jsiru li meta persuni jkunu f'din il-problema jiġu mblukkat l-aċċess għalihom, għidli m'hemmx mezzi oħra hemm mill-internet fejn tilgħab hemm loft tal-azzar fuq l-idejn. Imma għal dawn li jkunu għandhom dan il-vizzju li jmorru l-casino. Sew. U ħafna minnhom sfortunatament anke ATMs ma' ġenbhom għandhom. Ekku, ekku. Jiġifieri jgħidu l-affarijiet kif inhuma, jiena nħobb ngħid Dik l-iswed fuq ir-realtà, l-abjad. ekku. Hemm xi mod kif tista' anke tibblokkalhom l-aċċess li jidħlu f'dawn il-każinos? Iva. Jiffermaw, hemm formola li jiffermaw. Barra s-servizz tagħna ta' għajnuna 1777, inħeġġeġ lil persuni iċembru fuq l-istess numru, jagħmlu appuntament magħna f'kunfidenzjalità assoluta, u ħa niġi għal dak li kont qed tgħid tajjeb inti Marisa. Iva, hemm sistema ta' formoli ta' esklużjoni, self-bearing forms bl-Ingliż, Fejn persuna tiġi l-uffiċini tagħna, timla l-applikazzjoni, tista' teskludi lilha nnifisha għal perjodu ta' sitt xhur, sena jew perjodu indefinit. Għal perjodu indefinit importanti li l-persuna ġġib magħha ċertifikat mediku li fuqha jkollha miktub li għaddejja jew għaddej mill-vizzju patoloġiku tal-. Jiġifieri ma tistax tagħmilha l-mara tiegħu din għax jiena nara. Le, irid jiffirma l-persuna. Daqsxejn problema din jekk hu ma jaċċettax għax ejja ngħidu hekk, jekk ir-raġel ħoloq il-ġid fid-dar għandu l-flus nofshom huma tal-mara. Jekk ir-raġel id-dejn nofshom huma tal-mara u jekk ir-raġel jiġi nieqes ħa jirtuhom it-tfal, ġifieri d-dejn ħa jibqa' jintiret. Ekku, ngħidha bl-Ingliż it all boils down to the will of the person. Jiġifieri l-persuna, dawn mhumiex passi sempliċi u mhumiex passi ta' fuq fuq li ngħidu aħna. Huma passi diffiċli ħafna u importanti meta persuna jirrealizza li għandu problema u jirrealizza wkoll li għandu bżonn l-għajnuna. Huma passi importanti ħafna u diffiċli, nirrikonoxxuha, inżommu l-kunfidenzjalità assoluta għaliex nemmnu li dawn il-persuni jkunu għaddejjin minn ħafna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk u aħna lesti 24 siegħa kuljum biex nipprovdu dik l-għajnuna. Tajjeb, mela meta u għalfejn għandek iċċempel il-1777? Persuna tajjeb li ssaqsi lilha nnifisha ċertu mistoqsijiet intrinsiċi lilha nnifisha biex niftehmu. Qed tagħti importanza żejda lil-logħob? Qiegħda jew qiegħed tħallas ammonti kbar ta' flus qed tinvesti fil-logħob aktar milli qed milli għandek tinvesti lill-familja tiegħek. Illum il-ġurnata ssibt każijiet, nisimgħu bi stejjer, li persuna tispiċċa tippreferi tilgħab bi flus milli tixtri l-affarijiet essenzjali għal ħajjitha u għall-familja tagħha. Allura hija problema wkoll psikoloġika. Hekk hu, hekk hu. U għalhekk tajjeb ngħidu ma niġġudikawx għax ngħidu dak lagħbi, imma il-kwistjoni hija li meta inti l-logħob jirbħek u jirkbek, Mhix sempliċiment gost inti li tmur tilgħab imma hemm problema psikoloġika issa min-naħa tagħkom intom. Meta taraw il-problema tirreferuhom forsi għal psikoterapista jew xi ħadd li jkun anke professjonalista jgħinhom biex joħorġu mill-problema? Iva mela normalment il-persuna li tkun għaddejja mill-problema tal-vizzju tal-logħob, mill-problema patoloġika. Patoloġika x'jiġifieri li inti l-aktar attività, l-unika attività li tibda ttik pjaċir fil-ħajja hija l-logħob. Torqod u tqum taħseb fiha. Ekku, ekku, ekku. Normalment il-persuna tkun għaddejja minn sessjonijiet ma' psikologu jew psikologa. Imma iva, kif qed tgħid tajjeb inti, mhux l-għajnuna soċjali biss hemm bżonn, imma ħafna drabi jkun hemm bżonn l-għajnuna psikoloġika wkoll. Barra mill-servizz wieħed seba' seba' seba' by phone biex niftiehmu, jekk forsi persuna jħossha li qiegħda tistħi li anke titkellem via telephone, Tista' wkoll tuża s-servizz tagħna ta' chatline. Tidħol fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt, bottom right-hand corner hemm link fejn tkun tista' taċċessa s-servizz ta' chatline tagħna. Hemmhekk, bl-anonimità assoluta tkun tista' titkellem mal-istaff imħarreġ tagħna wkoll. u hemmhekk inkunu qegħdin nipprovdulek l-istess għajnuna bħalma nagħtu għajnuna fuq in-numru tat-telefown tagħna wieħed seba' seba' seba'. Aħna m'aħniex ngħidu isma' tilgħabx għall-pjaċir, aħna qegħdin ngħidu ilgħab kemm għandek tilgħab però b'mod responsabbli illi mbagħad ma jkunx riperkussjoni anke fuq il-familja tiegħek u nneħħu din il-perċizzjoni li l-irġiel biss, ekku, però perċizzjoni għalfet li l-irġiel biss jilgħabu li mhux vera. Hawn nisa illi jilgħabu ħafna wkoll, eh. għal-logħob li inti tilgħab il-paga u tal-paga ta' wara diġà dejn, mhux għax toħroġ darba l-coffee morning tal-kappillan. M'aħniex qegħdin ngħidu fuq mara biex ma ninftemux ħażin. Din hija l-forma li wieħed jimla. Hawn min għandu vizzju li jitliflek il-paga għall-casino. Hawn min anke saħansitra tilgħab il-karozza u affarijiet oħra ġifieri. Qed nitkellmu għal dak il-logħob li jgħaffġek mhux li inti darba xort huwa logħob ta' imma jekk darba lgħabt jien naf numru tal-lotto ma jfissirx li inti għandek il-vizzju tal-logħob. U skont kif ukoll tilgħab il-lotteriji għax hawn min jonfoq il-flus kollha, jiġifieri jekk inti tonfoq il-flus kollha fuq il-lotteriji u fuq il-lottu, jekk inti tilgħab il-paga fuq il-lottu, that's another thing. Għalhekk aħna qed ngħidu logħob responsabbli Ma nilabt darba jien naf kultant labt numru kultant għax għandna l-Maltin għandna tradizzjoni jmut xi ħadd niktbu l-età tiegħu. Ġifieri jekk darba kultant ktibtha imma mhux li tonfoq kollox fuq il-lotto hemmhekk ikollok problema. Ħa nerġgħu naraw dik il-formola u nagħlqu biha. Hekk hu, kif qed tgħidu tajjeb ħafna, aħna bħala fondazzjoni, M'aħniex kontra li persuna tilgħab f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment. Dan jgħodd mit-tfal tagħna u kif ukoll sal-adulti u l-anzjani. L-għan tagħna li dik il-persuna f'dik l-attività iżżomm mal-limitu tal-kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' spejjeż. Meta timlew dil-formola, pereżempju persuna timla formola biex ma tidħolx il-casino. Sewwa. Dinha tibagħtuha lit-tmexxija tal-casino. Dik u mbagħad il-dettalji tal-formla jidħlu f'database ċentrali, database amministrat mill-Awtorità tal-Logħob, li xxerjat maqsum mal-casinos u ħwienet tal-logħob liċenzjati mal-Malta Gaming Authority, fejn hemmhekk il-persuna jekk Tinġibdilha saqajha u taqa' u tmur il-casino tippreżenta d-dettalji tagħha hemmhekk tixgħel bozza ħamra fuq is-sistema u ma tkunx tista' tidħol fil-casino partikolari. Ok. Grazzi ħafna lil Kane Said mill-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli. Ħa mmorru għal mument ta' reklami. Ibqgħu magħna.